Helo! Croeso i Sioe Nadolig Gareth! Mae dipyn fel Sioe Nadolig Cyw, ond dim i blant. Dim bod na'm byd dodgy mynd ymlaen. A, a dwi'n dwi rhegi na gynnu lot o sexual references na'm byd. Ond falle, falle bod o jyst yn bach yn boring i blant, ti'n gwybod? Jyst dau berson yn siarad. Di- Dim bod o'n mynd i fod yn boring, jyst yy dw- dwi'm yn pandgo i kids. Ma' ma' kids yn well off yn gwylio Q ne' yym Misus Brown's Boys ne' wbath. Be' am gyfarfod ein gwestai Nadoligaidd ni heno? Yr holl ffordd o Dolgellau neu Towyn, Towyn, neu rhw- rhywle fel 'na, Bermo, uh, Bala, da, da ni'n agos. Wel, croeso mawr i Ifan Tsunami!
Hei, Gareth! Iawn boi? Iawn, Gar.
Lle wyt ti'n dod o? Llanecrin, os ti eisiau gwybod yn iawn. Wrth ymyl Tywyn. O, beth bynnag. Dim Bermo. Be ti am neud dolig yma, Ifan Tsunami? Uh, dwi'n dod adre, Gareth. Siarad ni drwy'r dolig arferol yn y Tsunami Household. Yn y Tsunami Household. Swn i'n deffro ti a... Pwy sy'n yna i gyd? Uh, Di Lewis yna, dryma chi? Na, di. Na, mae'n siŵr bod o efo candelas yn di. Dros dolig, amser bod o efo ffrindiau go iawn, di. Wow. Nathoch chi rhyddhau album yn 2015? Do, mi nath ni dros dy ha, wrth y steddfod. Na, deud o'n i, ddim gofyn.
Dio, yn, uh, dio dda?
Wel, ma' 'di ca'l ymateb reit dda 'de. O' 'na dipyn o ganeuon Saesneg arno fo oedd? Un can Saesneg arno. Yy o hynna 'di dyfodol Tsunami, chwithau caneuon Saesneg fel bod neb yn gwrando. Dwi'n yym dwi'n me'wl bo' ni'n mynd i rhyddhau mwy o ganeuon Cymraeg a falle neud cwpwl eryll Saesneg 'fyd. Dach chi'm 'di rhyddhau 'im'byd blwyddyn yma? Yym do, 'dan ni wedi 'sdi. O be' 'dach chi 'di neud? Nathon ni ryddhau can o'r enw Breuddwyd Brau ar yy albym cysyniadol Ike a Ching. O reit, pwy arall o'dd ar yr albym Ike a Ching 'ma? O Candelas, o'dd Ysgol Sul, Oedd Ray, um, Jen Cheniro. Ie? Yeah? Ti hefyd, wrth gwrs, yn cyflwyno Cwis Pop ar Radio Cymru bob nos Wener. Do, ti'n gwrando? Uh, yn do, weithiau, ie. Ti'n jo, ti joio neu hynna? Chos ti swnio fatha bod chdi really joio neu hynna. E, dwi, do, dwi'n chwarae teg. A di Maggie Dodd ddim yn mynd ar nerves chdi o gwbl, na di? Na, dwi ddim. Be am i ni gael cwis pop ŵan, gan bod ti'n Nadolig, ie? Ie, cŵl. Ie, ti'n bagod?
Ydw, dwi yn, dwi edrych ymlaen am hyn. Go!
Iwan, Iwan, ti'n fawr? Ti eisiau Gareth? Nes i ofyn i chdi os ti'n bagod. Nes i ddweud bo chdi. Chdi di bod mi'n cwis master, ie? Ie.
Wyt ti wir wedi dewis am y peth, a wedyn ti jyst cadw fi hangio. Neu fi edrych yn ffwl ar rhaglen fi fy hun. Oce, iawn. Ti'n barod amdano, Iwan, ta? Pwy ti fo ti? Sori o'n i'm yn dall. Nawn ni pick up ia?
Na'i ofyn y, na'i ofyn y cwestiyna. Ti barod? Dwi barod Gareth, go on. Pa fand o Sir Fôn oedd yn canu Haf 2013? Fleur de Lis.
Ia, Fleur de Lis. Cwestiwn arall. Ia. Nath cantorion Clwyd rhyddhau ei albym o garolau Nadolig o'r enw Carolau Nadolig yn 1990.

Ie ma' wnna rili embarrasing. Pam? Ti ti presant ti 'di o. Mae bo' fi 'di gadal yr un go wir yn laptop fi. I orffan heno efo cwestiwn Twitter yr wythnos i Ifan Tsunami ac wythnos yma ma' hwn yn dod yn arbennig gan Gethin Evs off o Radio Cymru. Mae o'n gofyn be' ydi gwahaniath rhwng tsunami A seismic wave! O, twist bach ar diwedd 'na oedd. Twist daearyddol. O'n i'n disgwyl, uh, be di'r gwahaniaeth rhwng tsunami a reira? yr, uh, yr ateb i hwnna fysa dim lot, siwr braidd.
Diolch. O, gyd i fynd. Tra.